Тамашачыларыбыз Нәҗибәне яратучы кешеләрнең килүенә бик зур рәхмәт. Минем өчен Нәҗибә барсыннан да иң якын кеше иде. Ул минем сердәшем иде. Ул миңа яшәргә көч бирә иде. Аның рухы бик көчле иде. Аның белән без шактый гомер бергә, хәтта бер бүлмәдә бергә утырып, бергә гримнар салып, бергә серләшеп, бер-беребездән көч алып яшәдек. Нәҗибә минем өчен үрнәк иде, тормышта да, сәхнәдә дә. Сәхнәдә аның кебек уйнау артистлар юктыр дип уйлыйм. Аңарда Халыкчанлык һәм шул вакытта миллилек бик көчле иде. Ул уйнаганда тамашачы рәхәтләнеп, аңа кул чабып карый идри аны. Хәтта мин аның кебек уйнап булдыра алмый идри, мин аңа гел соклана идем. Шул вакытта ук ул чыннан да инде Туфан Минуллинның хәләл җефете иде.
Хөрмәтле Әлфия ханым, оныклары, туганнары, якыннары, хезмәттәшләре, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген безнең җөмһүриятебездә һәм татар дөньясында Кайгы һәм зур югалту. Унөченче мартта шушы үлү хәбәре ишеткәннән соң бөтен татар дөньясы, республикадагы бөтен белгән халкыбыз иң беренчедән шушы зур югалтуга, зур кайгыга катнашып, үзләренең шушы Кайгы белән хисләрен уртаклашу өчен театр җитәкчеләренә, хезмәттәшләренә, аның кызына, туганнарына үзебезнең фикеребезне әйттек, бердәмлек турында, ихлас мәхәббәтебез турында һәм шушы авыр көннәрдә шушы кайгыны үтер өчен Аллаһтан сәламәтлек сорадык. Хактан да 60 ел буенча Нәҗибә апа Татарстанга, татар дөньясына хезмәт итте һәм ул һәрвакытта да Галиаскар Камал театрында хезмәттә булды. Газиз милләттәшләрем! Минем авылдашым Нәҗибә Ихсанованы соңгы юлга озатканда шушылай зурлап, Хөрмәт итеп килүегез өчен барыгызга да чиксез рәхмәт әйтәм. Нәҗибәнең нинди рольләр уйнавы турында инде сөйләделәр, мин кабатлап тормыйм. Мин бары тик шуны гына әйтәм, менә Сабан туйларында атлар ярышка, чабышка ничек әзерләнсә, сәхнәгә Нәҗибә шулай ашкынып керә торган иде. Ул үзенең тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмады. Хәтта иң авыр чагында сәхнәгә аның кызы Әлфия алып килеп, киемнәрен киендереп, гримен салып, салдырып, гримен салып, сәхнәгә зәңгәршәл спектакльне алып чыга иде. Без ничек инде шушындый авыр хәлендә шулай интегеп йөри микән дип аны жәлләп, кызганып карап тора идек. Ә менә спектакль беткәч, ул Аллага шөкер, бүген сәхнәдә мин әле басып торам дип сөенеп әйткән сүзләре әле дә хәтеремдә. Нәҗибә бәхетле актриса булды. Бердән, аның ире, халкыбызның кадерле биек драматургы Туфан Миннуллинның әсәрләре Академия театрында шундый зур уңыш белән барды. Менә шул спектакльләрдә Нәҗибә иң төп рольләрне уйнады һәм спектакльләрнең шулай зур уңыш белән баруында Нәҗибәнең хезмәте искиткеч зур булды. Тагын бер фикерне әйтмәкче булам, ул да булса, Академия театры сәхнәсендә татар хатын-кызының милли образын тудыра белә торган артистка иде. Сүз дә юк, аның исеме, татар театры тарихында мәңгегә калачак.